Okorwo mũndũ ũngĩ nĩ arathimwo, ndũkae kũmũiguĩra ũiru, mũkenerere, tondũ ĩyo ĩra maanisha na Ngai akoragwo, nĩ ũĩ Bible yugĩte atĩrĩrĩ, Ngai aroraga mũndũ nginya ngoro-inĩ. Niĩ no ngũrore tu ndĩrakuona mwĩrĩ, ndĩrakuona kuuma haha igũrũ gũthiĩ haha thĩ. Ndĩrona tu mwĩrĩ waku. perfect part humu ndani najua mikuangusha ya mwega mwiroreri wa video ciakwa rĩtwa rĩakwa njĩtagwo wanjeri kana no ũkĩnjĩte lois kiri na ũra watch channel ĩtagwo the beloved channel na ĩno nĩ channel ya gĩkũyũ na nĩ ngoragwo na channel ĩngĩ ya gĩthũngũ na gĩthwaĩri Ũguo wona kahinda rĩ, no ũkĩrore channel ĩno ũrona haha ĩ link ĩtwo below, onayo ĩtuĩke ya kĩrathimo kũrĩ we. Na gĩtũmi gĩakwa gũkorwo ndĩ haha rĩ, nĩ gũthiĩ na mbere na gũkũhe ũira wakwa, na gũkwĩra maũndũ marĩa Ngai anjĩkĩire maica-inĩ makwa, tondũ nĩ ndĩna wĩhokeku atĩ ona rĩrĩa ũgũthikĩrĩria videos ici nĩ cigũtuĩka kĩrathimo kũrĩ we. na harĩa ũngĩkorwo ũkwamĩte, na okorwo harĩ ũndũ ingiuga ũngĩgũkwamũra, atĩ nĩ cigũkũhe wĩhokeku ngoro-inĩ yaku, nĩgetha ũthiĩ na mbere na kũhoya, na gwetha Ngai, na kũmwenda, na kũmwarĩria, na ũikare ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa mothe Ngai ekagĩra mũndũ ũmwe rĩ, ciama iria Ngai ekagĩra mũndũ ũmwe rĩ, tondũ Ngai ti wa wenderero. Ndendete andũ angĩ gũgũkĩra, ndendete atĩ arĩa mena mbeca kana arĩa matarĩ na mbeca nĩo endete ona gũkĩra aya angĩ. Ngai, kiugo kĩa Mwathani kiugaga atĩ Ngai ndarĩ wenderero ũmenyano, atwendete ithuothe ũndũ ũmwe, na tondũ nĩatwendete ithuothe ũndũ ũmwe rĩ, maũndũ marĩa agwĩkĩra mũndũ ũmwe. ona nĩ egwĩkĩra mũndũ ũyũ ũngĩ. Hihi kũrĩ hĩndĩ ũikaraga ũguo ũgeciria Ngai ndakwendete? Kana ũgaikara ũguo ũgeciria atĩ Ngai ndaiguaga mahoya maku na ndacokagia? Kana ũgaikara ũgeciria kũrĩ andũ makoragwo mena, kũrĩ andũ arĩa makoragwo Ngai acokagia mahoya ihenya gũgũkĩra? rekei ndĩmwĩre, Ngai atwendete ithuothe ũndũ ũmwe, na Ngai nĩ mwĩhokeku. Na ũngĩkorwo wĩ hau na wĩciragia atĩ Ngai ndakwendete, kana nĩ nĩ wagĩte mwĩhoko tondũ maybe maica nĩ magũtwarĩte ũru, rĩmwe maybe ndũrona kĩrĩa ũrenda, kana nĩ ũkoretwo ũkĩhoya kahinda kanene mũno, na na mahoya maku bado nduonete ta macoketio nĩ Ngai. Ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, atĩ Ngai nĩ akwendete mũno. Ndĩrenda gũkwĩra Ngai hingo ciothe akoragwo agĩgwĩciria. Gũtirĩ hĩndĩ arĩ aikara ũguo akauga, niĩ ũmũthĩ ndigwĩciria ũhoro wa Kamau. Kamau nĩ ehĩtie mũno mũno ona ndirenda kũmuona. Tama ka Ngai ndakoragwo ta andũ a aciari aitũ a gũkũ thĩ. Nĩ ũĩ aciari aitũ rĩ, nĩ matũhũraga na nĩ thengiũ aciari aitũ you know angĩkorwo mami witũ to nĩ ũrona video ĩno, nĩ mwatũrerire wega mũno. No kĩrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, ithuĩ aciari a thĩ ĩno rĩ, tũtihanaine na Ngai. Wendo wa Ngai atwendete makĩria ma ona ũrĩa mũciari angĩenda mwana wake. Ona arĩa matamũĩ, arĩa matamwĩtĩkĩrĩte, na angĩkorwo wĩ hau ndwĩtĩkĩrĩte mwathani, ndũrĩ wahe maica maku mwathani, ndũĩ mwathani aracoka rĩ, ndũĩ maica maku kana rũciũ nĩ ũgakorwo wĩ haha. Rĩu kĩrĩa ingĩkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, menya mwathani, menya mwathani ũmũthĩ ũyũ. Menya mwathani nĩgetha Ngai agũthondekere maica maku. Nĩgetha ona rĩrĩa ũkũmũhoya, rĩrĩa ũkũmwetha, rĩrĩa ũkũmũmatha, ũkamuona, ũkamuona maica-inĩ maku. Na kiugo kiugĩte ndũĩ ũhoro wa rũciũ. Rũciũ gũtirĩ handũ wĩrĩirwo atĩ nĩ ũkona rũciũ. No o mũthenya o mũthenya o mũthenya rĩ, nĩ kĩrathimo kuuma kwĩ Ngai. Na tondũ Ngai nĩ atũhete kamweke gaka, ũmũthĩ ũkona mũthenya ũyũ rĩ, angĩkorwo ndũĩ mwathani, angĩkorwo ndũmwendete, angĩkorwo nĩ ũrora kuuma kwĩ Ngai, na nĩ ũĩ Ngai nĩ arakwĩra ũmũcokerere, angĩkorwo wĩ hau na ona ndũĩ Ngai nũ, niĩ ũrĩa tũingĩkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, kĩndũ kĩa mbere kĩa... kĩa kĩa mũhimu mũno mũno mũno nĩ atĩ ũhe ngoro yaku mwathani. Ũmwĩre Ngai ũmũthĩ njohera, mwathani njohera atĩ nĩ ngoretwo ndĩ haraihu nawe no ũmũthĩ nĩ ndagwĩtĩkĩra ta mwathani wakwa wa ngoro yakwa na kuma ũmũthĩ nĩ ngũgũbuata. Arabu wetĩkĩra mwathani rĩ, rĩu ambia kwaragia na mwathani, mwarĩrie ũrĩa waragĩria arata aku Ona wokĩra rũcinĩ, mũgeithie mwĩre Mwathani witũ ũhoro waku, ũhoro wa mũthenya ũyũ, arabu mwĩre kĩrĩa ũrenda. Hingũra ngoro yaku, ndũkae ndũkae kũigua thoni. Nĩũĩ twakorire twakorire tũkĩ tũ ngwĩciria society ĩrĩa twarĩ rĩ. Twakũrire ona no ũkorwo ona bado thaa ici kũrĩ andũ arĩa meciragia o ũguo. Twakũrire tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ, atĩ ndũngĩhoya indo nyingĩ tondũ rĩrĩa ũkũhoya indo nyingĩ nĩ ũkoroku. Na na thaa ici nĩ njũkĩte kũmenya ti ũkoroku. Ona rĩrĩa ũkwĩra Ngai... Ngai niĩ nĩ ndĩrenda nyũmba nene, nĩ ndĩrenda ũhe ngari, nĩ ndĩrenda ũhe mũtumia, nĩ ndĩrenda ũhe mũthuri, nĩ ndĩrenda ũhe ciana, nĩ ndĩrenda ũhe mbeca nyingĩ. Arabu nĩ wamenya, kũrĩ rĩmwe tweragwo atĩ hoya tu wĩre Ngai tu akũhe iria tu ũkũiganĩra. Na nĩ njũkĩte kũmenya mahoya macio nĩ mahoya. ma ũtana, nĩ mahoya ma gũkorwo wĩna ũtana ũtana, wĩ selfish please allow reke ndĩmwarĩrie tu hanini kũhũkũ nĩ ũranyita rĩtwa selfish tondũ rĩrĩa Ngai egũkũhe indo cia kũiganĩra arakũhe tu iria cigũkũiganĩra. citarĩ nyingĩ rĩ, ndũngĩhota kũrathima mũrata waku, ndũngĩhota kũrathima andũ arĩa maybe andũ a kanitha, ndũngĩhota kũrathima andũ angĩ tondũ wĩna wĩna iria tu cigũkũiganĩra, cigũkũigana. No Ngai ta maka nĩ Ngai wa indo nyingĩ. Nĩ ũĩ Bible yugĩte atĩ matu-inĩ gũkoragwo na thahabu na gold. So, angĩkorwo Ngai matu-inĩ kwĩna thahabu, kwĩna gold, kwĩna indo ici ciothe rĩ, ũrenda kũnjĩra Ngai o nake ndarenda ũkorwo wĩ mũrathime? Ũguo rĩ, ndũkanae kũigua guoya kwĩra Ngai, Ngai he gĩkĩ, Ngai ndathima na gĩkĩ, Ngai o na niĩ hi, o na niĩ nyonia, mwathani angĩkorwo nĩ ũrarathimire Wanjeri. na ũramũhe ngari, Ngai niĩ nĩ njũĩ o naniĩ nĩ ũkũhe. Arabu ũndũ ũngĩ reke ndĩmwĩre ũngĩ menyete, kenagĩrĩra mũndũ ũngĩ arathimwo, ndũkae gũtuĩka mũndũ wa kũigua kũigua ũiru, tondũ ũiru ũcio nĩ ũgũkũhingĩra kĩrathimo gĩaku. Wona mũrata waku nĩ arathimwo na ngari rĩ, mũkenerere, mũkenerere tondũ... Ta maka we nĩ we, o nawe Ngai hau nĩ ho agũtwara, aragũtwara. Na wona mũndũ ũngĩ tuge mũndũ wĩna thĩna rĩ, mũhoere. Nĩ ndĩ, harĩ mũtumia wandutaga, mũrata wakwa andutaga akanjĩra, Wanjeri rĩrĩa ũkũhoera andũ arĩa angĩ, ũmenye kamũira Ngai amarathime ambagia gũkũrathima we tondũ we nĩ we wahoera mũndũ ũrĩa ũngĩ. kĩngĩ. Ũguo rĩ, tũtikanatige kũhoyanĩra tondũ mahoya macio nĩ makoragwo, Ngai atanarathima mũndũ ũcio ũrahoera, ambaga agakũrathima. Na rĩu tũcoke harĩa ũguo hangĩ ha gũkenanĩrĩra. Rĩrĩa tũgũkenanĩrĩra, ũgakenerera mũndũ ũngĩ nĩ arathimwo. Okorwo maybe Ngai nĩ amũhe mũithikiri, we ndũkoragwo na mũithikiri, okorwo Ngai nĩ amũhe kamũgũnda, kana nĩ amũhe ng'ombe, kana nĩ amũhe mbũri, okorwo mũndũ ũngĩ nĩ arathimwo, ndũkae kũmũiguĩra ũiru, mũkenerere, tondũ Ĩyo ĩramaanisha na Ngai akoragwo, nĩ ũĩ Bible yugĩte atĩrĩrĩ, Ngai aroraga mũndũ nginya ngoro-inĩ. Niĩ no ngũrore tu ndĩrakuona mwĩrĩ, ndĩrakuona kuuma haha igũrũ gũthiĩ haha thĩ. Ndĩrona tu mwĩrĩ waku. Na rĩrĩa ũgũka ũkahe, ũka smile ĩra rĩ, ũgathekia rĩ, niĩ ngwĩciria we wĩ mũkenu, ngwĩciria maybe we wĩ mũkenu. nĩũngenereire, no Ngai nĩwe wonaga ngoro ya mũndũ, na tondũ Ngai nĩ onaga ngoro ya mũndũ rĩ, kenerera mũndũ ũcio na ma, ũtekwĩhitha ti atĩ nĩ ũramũiguĩra ũiru, mũkenerere, ĩra Ngai, Ngai nĩ thengiũ, nĩ thengiũ nĩ kũrathima mũndũ fulani na ng'ombe, nĩ thengiũ nĩ kũmũhe mũgũnda. Nĩ njũĩ nĩ akoretwo agĩkũhoya, na niĩ Mwathani nĩ njũĩ nĩ niĩ next, nĩ niĩ, nĩ niĩ ndĩra, nĩ niĩ wa, nĩ rĩu nĩ niĩ wa kerĩ, Ngai nĩ njũĩ o naniĩ wakwa ũkĩte gũka speedy speedy speedy speedy. So ũrĩa ingĩmwĩra nĩ atĩrĩrĩ, kena, nĩ tũkenanĩrĩre, mũndũ ũngĩ ara arathimwo tũtikae kũnegena kana gwĩcokia kuga ai. Kaĩ ũcio tu nowe arathimagwo, karĩ owe ũheagwo, karĩ owe wĩkagwo ũũ, ũkambia kũnugunĩka, ũkambia kũnugunĩkĩra, kũnugunũka mbere ya Ngai. Nĩ nĩ nĩũĩ kiugo kĩa mwathani kiugĩte atĩrĩrĩ, ciana cia Isiraeli rĩ, ta maka rũgendo rũu rwao rĩ, rwarĩ rũkorwo rwĩ rwa thikũ cigana? thikũ ithatũ, no nĩ ũndũ wa kũnũgunĩkĩra mwathani, gũtinda makiuga ĩhĩhĩ, watũrutire kũrĩa twarĩ na nyama, rĩu tũkĩte gũkũ gũtirĩ nyama, watũ ona kũrĩa twarĩ kũrĩa twakoragwo nĩ gwakoragwo na maĩ, nĩ gwakoragwo na irio, makanũgunĩkĩra, makanũgunĩkĩra Moses, makanũgunĩkĩra mwathani, rũgendo rũgendo rwarĩ rwa thikũ ithatũ. rũgĩtuĩka rũgendo rwa mĩaka bote, mĩaka bote. So hau haratũruta atĩrĩrĩ, tũtikae gũtuĩka andũ a kũnugunĩka, tũtikae gũtuĩka andũ a kũrakara, gwĩcokia, kũiguanĩra ũiru, kana andũ matarakenanĩrĩra. Tondũ Ngai arenda ithuothe tũrathimwo, arenda ithuothe gũtũrathima, arenda ithuothe tũkorwo tũrĩ arathime na indo njega, na rekei ndĩmwĩre, kahinda gaku gakinya. Mwathani auga, ũmũthĩ ũyũ wanjari nĩguo ndĩrakũhe ngari, ta maka gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩcenjia hau. Ũguo rĩ, ikara ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ, atĩ Ngai nĩ akwendete, na Ngai nĩ endaga gũkũrathima. na nĩ egũkũrathima. No angĩkorwo ndũmũĩ, cokerera Mwathani. Angĩkorwo nĩ woĩ Ngai na wĩ haraihu rĩu, rĩu nĩ waumire harĩ ũhonokio, na ndũrĩ na Mwathani thaa ici, cokerera Mwathani. No ũcokerere Ngai kahinda o gothe. Ũguo rĩ, mũcokerere rĩu thaa ici, ndũgeterere rũciũ, ndũkauge ah. nĩ, nĩ, nĩ, nĩ- next week nĩ ngoka kwĩ mwathani ah, reke nyambe mwaka ũyũ ndĩe raha arabu mwaka ũcio ũngĩ nĩ ngahonoka ndũkae kuga ũguo tondũ rũciũ o ũrĩa ndamwĩra rũciũ ndũĩ kana wĩ haha ũguo rĩ reke tũtuĩke a kwenda mwathani na kũmũkenerera hingo ciothe na ngai nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũrathima angĩkorwo nĩ warathimwo nĩ kiugo kĩu kĩa ũmũthĩ rĩ ah, thiĩ na mbere na kũ subscribe subscribe hihinya subscribe button na ũtũmĩre arata aku video ĩno nĩgetha onao marathimwo na magĩkene na na nĩ tũgũkĩonana kĩbindi kĩu kĩngĩ haya tari mwai mũno bye bye